Y Rhaeadr. Cyfarchion cynnes i chi. Heddiw, hoffwn rannu gyda chi ymarfer fach sy'n cynnwys rhaeadr. Mae'n ymarfer i helpu chi ymlacio, i'ch puro, a'ch glanhau a iachau. Gallwn ei wneud gyda'n gilydd nawr os y dymunwch, neu yn y dyfodol, pan fyddwch chi'n teimlo bod angen ddarlwytho'ch straen a chymryd hoe bach. Gallwn ddechrau wrth ddod o hyd i safle tawel, i ffwrdd o unrhyw sŵn a gweithgaredd. Yn eistedd neu yn gorwedd lawr, yn gyffyrddus a diogel. Dechreuwn gan feddwl am ein anadl, a derbyn a gwerthfawrogi unrhyw feddyliau neu syniadau sy'n dod mewn i'n meddwl nawr, a gadael nhw i fynd tra bod ni'n ymlacio'n ddyfnach a bod yn y foment presennol. Dyw'r gorffennol na'r dyfodol o ddim bwys i ni ar hyn o bryd. Tra'n ymlacio'n ddyfnach.

Un, dau, tri. Eto mewn. Un, dau, tri. Ac allan. Un, dau, tri. Tro olaf. Mewn un, dau, tri, ac allan. Un, dau, tri. Teimlwn yr heddwch a llonyddwch o'n cwmpas ni nawr. Dychmygwch eich bod wrth waelod rhaeadr hardd, mewn lleoliad tawel, i ffwrdd wrth unrhyw sŵn bywyd a phobl. Ymgyfarwyddwn nawr â'n hamgylchedd naturiol newydd. Wrth i ni arnofio yn y dŵr o dan llif y rhaeadr, teimlwn yr hylif yn adnewyddu'n corff ar y diwrnod cynnes heulog hwn. Ni'n ymlacio cymaint mwy nawr wrth wrando ar ein sain rhythmig, ei dirgryniad syml, ei chân naturiol. Rydym yn ymlacio'n ddyfnach eto, a theimlo'n ei dŵr yn rhyddhau unrhyw densiwn a straen yn ein corff. Mae'n debyg ei bod hi'n golchi ein trwblau i ffwrdd. Mae'n glanhau a ffuron meddwl a'n bodolaeth. Mae llif seriol y rhaeadr yn gwneud i ni chwerthin hefyd a theimlo mor rhydd. Yn debyg i blentyn, yn mwynhau pleser ei hegni positif. Mae'r dŵr gwyn pefriog yn llifo'n gyflym lawr o'i chrib, ac yn cyrraedd gyda ni, yn ein cronfa o bleser islaw a'i llif diofn. Mae'r dŵr wir yn neud i ni deimlo'n fyw. Mae'n cynrychioli llif parhaus egni a bywyd. Mae Rhaeadr hefyd yn ein hatgoffa bod bywyd yn newid yn barhaus o'n cwmpas, ac y mae hyn yn beth da, positif, iach. Adnewyddiad beunyddiol o'n bywyd ni yma ar y ddaear. Mae hi'n cynnig ei rhoddion i ni hefyd, sef eglurder, doethineb a gobaith. Mae ei cherddoriaeth yng Ngylaidd yn bleser pur i'n clustiau, Ei chytgord melodig yn iachau ein meddwl a'n hysbryd. Yn tylino'n corff, yn ein rhyddhau ac yn ein dadwenwyno wrth iddi wneud hynny. Mae ei llif fertigol yn ein swyno gyda'i thiwn hudolus, un donog, Mae ei dŵr croyw yn fflysio unrhyw docsiniau i ffwrdd i'r afon sy'n llifo oddi tani. Rydym yn caniatáu i'w symffoni sonau lenwi'n meddwl ac i suddo i'n henaid. Mae ei rhyddid afreolus yn ein trechu ni nawr, gan gymryd drosodd ein meddwl yn corff, fel y gallwn ni ollwng gafael ar reolaeth, a chaniatáu iddi ein cofleidio a'n hamddiffyn. A ni all unrhyw beth ein brifo ni nawr. Dim ond pleser a rhyddhad ni'n teimlo wrth i'r rhaeadr orymdeithio'n bwrpasol o'n cwmpas, gan greu tarian amddiffynnol. Mae hi fel champagne pinc, yn llifo'n rhydd ac yn ein swyno gyda'i swigod a'i niwl. Mae'n ein tanio ac angerdd am bleser, brwdfrydedd o'r newydd am fywyd. Mae'n ymddangos bod ei gwlith ieuenctid yn troi amser yn ôl ac yn ein atgoffa o atgofion siriol ein plentyndod. Mae ei niwl amryliw, llawn lliwiau'r enfys ac yn llenwi'r awyrgeill o'n cwmpas. gan wasgaru unrhyw anghydgord. Mae'r rhaeadr yn fawreddog, nefol, ac mae ei hylif clir crisial yn llifo'n ddi-dor. Mae'n deffro ac yn synnu'n henaid, gyda'i gwlith deinamig. Mae'n symbol o rhyddid, rhyddhad o drefn arferol a chaethiwed. Mae'n baradwys brydferth sy'n ysgogi'n synhwyrau, yn rhoi hwb i'n hegni, yn ein hysbrydoli i fod yn greadigol, yn caniatau i syniadau lifo'n rhydd. Mae ei hegni a chau nefol yn caniatáu i ni adael fynd ar unrhyw anaf o'r gorffennol, ac unrhyw gaethiwed, unrhyw anfeuddigarwch. Mae'n helpu ni ollwng unrhyw beth sy'n dal ni yn ôl rhag byw ein breuddwydion. Teimlwn ei niwl yn anweddu i'r hawyrgyll o'n gwmpas, gan fynd â'n holl drafferthion a phryderon gydag ef. Mae ei llif cyflym yn swyno ni nawr, ac rydym yn teimlo bod ni wedi adfywio yn rhydd ac yn llawn hwyl. Yn gyffrous ac yn frwdfrydig am fywyd. Ac wrth i ni lenwi ein hunain nawr gyda'r egni newydd yma, teimlwr mor bwerus, mor egnïol, yn llawn bywyd. Dewch i ni gofleidio bywyd a chariad nawr. Cymerwn eiliad i ganiatáu i'n hunain amsugno'r hyn ni wedi ddarganfod, ei brofi, ei deimlo, yma heddiw, yn y pwll tawel, gwyrddlas, ar waelod y rhaeadr raeadrol, ddewr, adfywiol, godidog, ddirgel. Mae'n bryd yn awr i ni adael y rhaeadr rhyfeddol a nofio i ffwrdd oddi wrthi, gan deimlo'n osgeiddig a mawreddog, ffyr a glân, ac wrth i ni nofio i ffwrdd, rydyn ni'n troi ac edrych yn ôl, a gwerthfawrogi harddwch y rhaeadr yn llawn, ac yn anfon ein cariad a'n diolchgarwch tuag ati, a gwrandewn unwaith eto ar ei doethineb, ac am unrhyw negeseuon ystyrlon sydd ganddi ar ein cyfer. A chyn i ni adael ei phresenoldeb pwerus a dychwelyd i'r foment bresennol, ein hamgylchedd diogel, lle gychwynnon ni ar ein taith heddiw, Teimlwn cur tyner ein calon eto, a gwrwn ein llygaid yn araf. Symudwn ein bysedd, a'n bysedd traed yn ysgafn, a ddown yn ôl yn ofalus i'r fan hyn a'n awr. Gan gofio y gallwn unrhyw amser ddychwelyd i'r rhaeadr. Pryd bynnag y bydd angen i ni lanhau, dadwenwyno, a phuro'n meddwl a'n corff. A'i haddewid hi i ni yw y bydd hi yno i ni bob amser. Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw mynd o fewn.